kamano moro mantie jahera mar Lolwe TV en otieno maber arwaki ageno ni weekend mari ne odhi makare kendo ichako wuok tich maber kawuono wadwa loso achiel kachiel e nonro mabende notim juma mokalo mano otim kod duol matimo nonro kinde kinde mong'ere kaka Ipsos wadwa rango ni to nonro gi duto mane gigolo wan kaka jo Kenya warango gi e yo machalo nade. Ma endi wach moro wang'e achiel kachiel e otieno ma kawuono e yo makare. An makelo chenro ni eri, an Jeff Olumba kamana kaka pile, abro miyo wendo thuolo, umosu kaeto wabro dhi nyime kod twak machalo kama ruach e studio. Erokamano Jeff. Mos ogandawa maneno TV mar Lolwe. An iluonga ni Anthony Jaragenya, awuod Siaya County, e constituency miluongo ni Ugenya, Ugenya, e gweng' miluongo ni Sega. Uh, amosu ahinya jowinjowa kendo waduoko nwero kamano kuom neno Lolwe TV odiechieng' kodiechieng'. Kawuono uh, kaka wadwa lose gik mag Ipsogi, gimomiyo wat- wabedoga gi programs gi en ni mondo wadwa ni mondo wapuonjre mondo watiegre nikech ng'ama riek ema koro gik moko kobirone to ong'eyo ni to magi gin propaganda kose gin adiera Yes. mano e gimomiyo watimo watimo timo programs erokamano ahinya jaragenya achaka ruoke kendo agwero kamano kendo amedo nwe mana kama iwachono ni eri wake nikech kaka in ng'ama olony e weche mag uchumi sa asaya monyiso ni nitie nonro mawacho ni piny mar kenya ok thiedh e yo makare mano nyiso ni weche mag uchumi nyaka bed e iye kanyo nikech ka uchumi ber eka wanyalo wacho ni oganda wawinjo maber ka oganda nindo ka giyieng' mano gidhi maber to ka oganda wadhi kech kata ok gichiem ma joma ok nyalo ringo odiochieng' kodiochieng' ng'ato ok nyal chamo kata three meals a day iyudo ni ng'ato kochamo breakfast to nyaka kiny samoro ng'ato en ochamo sapa to nyaka kiny jaraga nyako chaka achiel ka kiny sani to in nonro mag ipsos migwele kinde ka kinde kaka ng'ama nigi lony weche mag research bende ing'eyo be iyieri kod nonro gi eki Uh, Jeff, mokwongo ber mondo awach ni wach research ok ang'eyo ahinya. Mm. Wach uh, economy gi kaka Yes. piny dongo e mang'eny ahinya. Good. to gigi bende ok en gi gik matek ahinya Mm. nikech gin gik manyisowa kaka piny dhi Yeah. to sama koro gi- eh, jo-IPSO wacho ni gitimo research moro to Mm. gineno kaka piny dhi an kaka ng'ama otimo economics Mm. nyaka penjera ni to figures mag economics yeah. to wachano nikech ok wanya bedo ni wawacho ni piny dhi maber mm. ni research otim piny dhi maber mm. to kirango matut tiyudo ni be gima giwacho cha chal mana propaganda mm. ma gitimo ni mondo gi ginwango biashara mm. nikech gima nyaka wapenjre ni ka jo IPSO kotimo research mm. to ng'ano mane ochulo gi ni mondo gitim research to ere en en nonro mane mane gidwaro ng'eyo to ng'eyo no dwa konyo jo Kenya nadi ama dwa konyo gi nadi to be mano en tijgi mm. nikech nikech nyaka wang'e ni jo jo IPSO gin jok manie biashara gidwaro gidwaro kaka ginyalo yudo kaka ginya yudo gimiluongo ni profit gi maendi be en mana achiel kuom ohala mantie ma oganda oketo nikech nyaka warangi to pesa di manodonjo kane gitimo research to pesa di mane gitiyogo mm. kok gitimo kamano to wawacho ni ipso kare en ngo mm. to nyaka be wapenjore ni to sponsor gi gin nga. Magi gik manyaka koro sani warangi. Mm. Ero kamano jara Kenya. Winjo ka ikele maber ne oganda wa. Oganda wa sewinjo ka oganda bende wacho ni to ng'ama commission eh, research wachalo kama ng'ama wacho ne gini woyo an koro adwa ni mondo utim na research ni to dwe mar auchiel gi kinde mar abiriyo asebedo ka chiedho nade. Ng'ani eri wakete maber ni to omenda di mano chulgi, adi ma gitiyo godo tadhi ma gidong' godo. Erokamano nya Jaragenya, awinjo kiwacho ni maendi bende en achiel kuom ohala. Gima koro wadwaro donjo Jaragenya ni nonro ni eri ka nogole to nonyiswa ni ogandawa nitiere kod geno e jotelo ma wan godo sani mano ere en loch mar Jubilee to gichak giwacho ni piny mar Kenya dhach e yo ma ok ni kare. Be inyalo dhach e yo ma ok ni kare ka jotelo to oganda oyie kuom? Ah, nyaka wapenjre ni to jotelo mage mane gilose mm. ah, nyaka wapenjre ni to ne gilosi governors ne gilosi wabunge kose ne giloso gi ker kod jalup ker to kaneno chal ma giwacho wach ker kod jalup ker mm. to ka wachopo kanyo nyaka wapenjre to gin ang'o ma jogi osetimo mm. ma koro wanyalo wacho ni jokenya winjo maber to tij tij sirikal mamalo sirikal maduong' en ang'o nikech ok wadwa wacho wacha ni jokenya mor hmm. gi ker kod jalupne to gima gitimo onge hmm. mago gik ma nyaka wapenjre to mokwongo nyaka wapenjre to be nderni monego bed ni giloso kaka mag highway be olosgi to be olosgi pesa mowinjore hmm. kose olosgi pesa mamalo mak owinjore nyaka wapenjre to wach ma mibadhi gidhigo nade nyaka wapenjre to wach mar arita kwe odhi nade mago gik ma nyaka wapenjre kwasepenjre mago mogik nyaka be wapenjre to chako kod timo biashara e Kenya ka be yot mago e gik ma nyaka wapenjre to ka gidhi maber gi kelago wabro wacho ni ker gi jalupne tiyo maber. Ka gidhi marach gi telego, wabiro wacho ni eh, ker kod jalupne ok dhi maber. Mm. Mokwongo wach mar eh, arita kwe. Polise osebedo ka dhi kod jokenya nade? Be gisebedo ka girito kwe maber? Be gisebedo ka jokenya ka nigi shida nyaringo kuomgi? Mm. Nikech dwe dwe mokalo nyocha wan miluongo ni demonstration kod demonstration mar golo ka yes.
mm. to ineno ka polise nega nega raia, raia mm. ma kendo gigoge ga bunde mm. ma be gima raia timo malich ahinya to onge mm. to kendo ineno ni jogi ka ginego ji to ginego ji sana sana kuonde mochopo kaka Nyanza mm. Siaya yeah. to Nairobi ka ineno ni girango mana jok ma ginyane gin joluo kod jokod wacho cha die jara kete ma ndi kuma ne oganda otho ne Nyanza yes yes yeah.
koro nyakwa penye to be police mm. be ne gitiyo maber mondo gikel kwe Kenya ka. Nyocha, nyocha, nyocha ka, ken, two weeks ago. Yeah. Inwang'o ni polise jomoko ohinyore yo North Eastern. Mm. Koro gimwa penjere to be mano ker kod jalup ne tiyo maber kose ok ti maber marito kwe. Mm. Mar ariyo en wach mar eh, gero ndechni. Mm. Ndechni migero Sani adiera makende en ni kiwuok Nairobi ka kidhi Kisumu tibro nwang'o ni ndechni to ber ma mano ok wanya wuondri. Yes. To nyaka wapenjre ni to ndechni go kigero igero gi pesa moromre kodgi koso igero gi pesa mang'eny ahinya. Yes. Ka kigero gi pesa mang'eny ma ok oromre gi tich motire Mm. to jo Kenya ok wanya wuondri ni tiyowa maber. Mano nyiso ni tiyowa matin pesa watekwalo. Mm. Mar adek ma be nyaka wapenjre ni to Nyocha wach mar choko osuru mm. kirango ineno ni Njiraini wacho ni pesa kaka no budget ni pesa modhi choko yeah. ok odhi chopo kanyo nikech choko osuru osuru matek to ka choko osuru obedo matek mano nyiso nang'o ni jok matimo biashara giwinjo matek kabisa mano nyiso ni pesa monego bed ni gichulo osuru ok ginyal yudo mondo gichul osuru emomiyo ineno ni Njiraini onwang'o ni kaka nonego bed nochoko pesa ka ok ochopo kuma nowacho mano koro nyaka wawachi ni to bwana Ka choko osuru bedo matek kamano, mm. be wanyalo wacho ni ekonomi dhi maber koso ok dhi marach? Nikech ekonomi ka dhi maber, osuru dhi malo. Yes. Ko ekonomi kodhi maber, osuru dok piny. Waneno ni osuru monego bed ni choko odok piny. Mm. Magi e penjo manyaka wapenj ma an adwaro. Mm. Winjo IPSO kane timo research mari. Yes. To nyaka giketie mago bende giwacho to be osuru mnowach madhi choko. Be ochokore maber kaka nowach. Magi e penjo mnonego bed ni penjo. ok ni ng'ano ma face ne ber manyalo bedo ker to ng'ano ma face ne rach ma nyalo bedo ker. mago gin gik ma konyo awinjo ber jara ka jomane kar usuru kanyare ma dwa penji ing'e ni samoro jopiny igi ne wang' kodwa giwacho ni gima dwa penji ni mondo wa make ane a clear difference en ni wan kaka jopiny ne ko ganda ywak ni wan to wachoke dipe ni jopiny to choke to joma kawe ma ok ti kode maber nikech ing'e ni samoro japiny wacho ni adieri pile pile ka uso nyanja kucho ting'ado pradek moro ka uso omenda moro ting'ado prabich moro en to osegole Iparo ni wan kaka jopiny kwagole, bi dibed ni jok ma kawo osuruwagi ema ok tere kamoro makare? Emomiyo sama wachako loso, Mm. winjore ni to ah, sirkal maduong' Mm. tiyo nade gi wach mibadhi. Nikech mibadhi koter malo, Yeah. to pesa michoko osuru mikawo kuom mwananchi hmm. ok ochopie agul monego bed ni ochopie koro kotimre kamano ni mibadhi oter malo hmm. to jokanyo wan wakasre ni aa ker to tiyo maber ok en tiyo maber kawo picha kiromo gi benjamin netanyahu hmm. kiromo gi president man south korea tiketi facebook

Aneno ka nonro ni Rideo otemo ng'iyo ni to ka ging'iyo sirikal mano kalo mar Manyuanda kata the Grand Coalition, giwacho ni gineno ka sirikal mar Grand Coalition notiyo maber ma ok ginyal pimo gi kaka ma osani eri wantiere ni. Iparo ni in kirango sirikal mokalo gi maendi, inyalo wacho nang'o? En adiera makende ni sirikal mokalo ne tiyo maber nikech ang'o? Nikech wach mibadhi nodok chien. ninwang'o ni kopore ni jopienu jopieniu yes. ochako kwelo tinwang'o ka jo odm kwero gin ah, ah. mano ne ikwe yie yeah. to kinwang'o ka jo, jo, jo odm moko yeah. bende lwetgi dwa bedo mabocho yeah. Mm. jopieni be wacho dadadadadada wach mar oduma no teri ormos mm. koro inwang'o ni mibadhi nodok chien ae ni iyudo ni polis be ne luor mm. nikech kopore ni gidhi overboard mi jopieni to joko- jo- to jopieni bo ywak Yes. to jo odm be bo ywak to jo odm bende gin ng'atgi motelo ni sirikandni Yeah. ae gimoro maparo abe osebedo kaparo kabisa Mm. ka jokenya wacho ni sirikal mar uh, barwa barcha ne dhi maber kabisa to jok nochung' ni sirikal ni Mm. nene en Mwai Kibaki gi Raila Odinga kod Raila Odinga mm. Mwai Kibaki no retire yeah. ka jo Kenya ong'eyo adier mm. ni ng'at mane tayowa maber mm. e sirikal ma abar wabar yes. mwadongo en Raila Amolo Odinga mm. chop nadi kendo kiwacho Raila Amolo Odinga mm. koro sani rating ma mare dhi piny to mar jatich ma mare mm. ma nondiko ni tiyoni mm. ma be noriembie nikech nikech nikech nikech wach mar uh, ICC yes. ni koro te maberie kabisa sana Mm. Mano aneno kod gichacha. Mm. Nitie mibadhi moro mosekete research. Yeah. To karango pinje maoko, mm. aneno ga ni research mang'eny mag josiasa kaka piny sana sana itimo ga gi media houses. Kaka un jasani mm. lolweti gi ka unya timo research. Yeah. Uwacho nwa research mwatimo mm. en kama kama kama e kaka gimoko dhi. aneno media house ni jatimo gi kabisa kata pinje maoko yeah. mama arwani ma en en ochung' tir ma kampani wuok wuoka to en ong'eng' na ka siasa go kon an adwa ni otimnwa research ni bwana madho kong'o ma ji madho ni to madhara mane mokelo kuom jopiny Kampani madongo dongo dongo gi profit ma giyudo gi to pesa di ma gitero ni jopiny. Magi e research madwaro ni jogi otim. Ok ni josiasa MCA mane matiyo MCA mane manyalo yombo an kanyo ok ane ni mano malich ahinya ma research mane obedo timonwa. giketo pek margi e weche mag siasa ka gitime kinde kinde to oganda wang'eyo mana ni ooyo ka gitimo research to weche mag siasa madhi biro jara kenya kwachak warange nitiere weche mag health ne gimiyo ne giketo credit ne sirikal mar Jubilee e wach mar health ka giwacho ni gineno ka weche mag thieth to sirikal mar Jubilee oseti maber to ne ok ging'eyo ni ginyalo miyo credit sirikal mar Jubilee kod sirikande mag gwenge nikech sani weche mag health obedo devolved. Wach ni rin kirange kaka ja Kenya weche mag thieth nyalo wacho. Adwaro ni mondo wawach adiera hmm. nikech adiera ema ema dak adiera ok tow gino wacho. Yes. Wang'eyo ni wang'eyo ni uh, ker ma Kenya nowacho ni ka wamama dhi nyuol nyuol gi no ka gidhi osiptal ok onego bed ni ichajo gi pesa moro amora gidhi ma onge chudo moro amora gidhi ma onge chudo moro kendo nowacho ni obiro kawo pesa totero e s- e sirkande mag gwenge Yeah. gi osiptande ma wamamaga wamamogo konyore Yeah. bang'e ka nosewacho kamano pesa notamre wuok e ministry mar health kadhi e sirkande mag gweng'. Mm. Mano nyiso nang'o? Ni gima nowacho, mane ker owacho, nobro golo pesa kotero e osuptande mondo wamama odhi okonyre odhi okonyre kodo mm. ah, mak gichulo ok notimore. Mm. Mar ariyo gima sirkal maduong' notimo, ne ginyiewo oh, masinde moko mag kansa. Masindegi kane ginyiewo Jok mane tiyo gi masindegi ne onge, ne girango wachgi. Yeah. Kaka masindegi nyalo bedo miloso ka gikethre ne ne giwacho. Onge ng'ama nolony e weche masindegi. Okelni masin okelni ofis te kiani tiyo kode nam. Kata udi mm.
mane ikete masindegi ne onge. Ne ne kowachi, mm. ne ne onge. Mm-hmm. Mae ma jo Kenya wacho ni sirikal ni tiyo maber e wach mar wach wach mar eh, ngima dhano mm. kama iluongo ni health yes. nikech magi e research monego bed ni IPSO timo nono so, yeah. ni bende chieth moro wamama be nyuol nono mm. kok ginyuol nono yeah. ng'ano mane owacho ni wamama kodhi e osuptal to onego bed ni gikonyore nono ken kir be otiyo maber koso otiyo marach yeah. to kunya keti sana sana wach ma health kaka iwach maber mm. ni en tich mar devolved government yes. Ah, dad ber ka ipso wacho na ni ah, ka watimo nonro e Kenya ka mm. to waneno ni county government gidhi maber ahinya e wach mar health mm. to a ah, giwach kamano dada duoko gi gweng'wa nikech gweng'wa sani kaka waloso koni mm. gweng' miluongo ni Sega onge clinical office nurses onge Koro mago e gik ma dapenjo to tire na. Oganda ipidho nang'o se? Yes, yes. Mago e gik ma dapenjo. Yedhe ma nobedo ni itiyogo. Mm. Wan kaka audited account ma nyicho aneno. Yes. Mabe onwa discuss ta. Mm. Wanwango ni yedhe moko nokethore si account. Okel yedhe mose expire.
Mose expire. Eme miyo oganda mondo chang. Mago e gik ma ne dwe losi. Mm. Waneno ka ero gitemo gi siasa. Wabe waduoko gi mana ni a ah, a. Ah. nitie kaka udhi kodwa kanyo mabe wawacho ni wuonwa hmm.
wacho ni gwenge mag sega kata sani gimoro mabe nyaka wach wach mar health hmm. mabe nyaka koro wawach ni sirikal maduong' to ok en sirikal maduong' yes. first ladies office yeah. first ladies office mm. waneno ka timo gik moko maber watimo gimoro maber yeah. ma bedo gi ambulance every county mm. wachne ma beyond zero yes mano to aneno ka mano ber county ka county nitie ambulance mar from the first lady's office kamani ema gilose ni help to improve mm. to giwach mana ambulance mane odhi county ka yes. pod gitiyo nyaka sani mm. nikech gimarach ni ambulance go nodhi county mm. to moko ne onge drivers koro ambulance go chung'
Regeja. Awinjo ka iketo weche gi koro obedo matek. Wacho ni kamoro tere ambulance to driver. Yes. Mashin bende okel ng'ato ng'ama nigi lony mar tiyo gi mashin no. Yes. Kama ikane mashin bende. Koro mage e adiera makende. Yeah. Nikech wabiro ka kaka chako wacho. Mm. Ni programs gi watimo ni mondo wapuonjre. Yeah. puonjruok ni modwa ni wapuonjre kendo watiegre kabisa hmm. mondo ng'ata ng'ata kik wuond jopiny mondo kowacho to wach adiera makende nikech adiera ema to
jaraganya nyisa ni to iparo nade kaluwore kod nonro ni bende ne giwacho ni weche maduoko sirikal mar Jubilee chien gin weche gweko mag corruption weche mag terrorism kata insecurity kaachiel kod weche mabende wasewacho kaendi duto ma waneno ka uchumi ok dong maber iparo ni sirikal mar Jubilee. Sani wadong' gi higa achiel kama endi kendo to wadok e yiero manyien. Gin ang'o ma ginyalo timo mondo gichak gi-convince oganda mondo mi wachak wayiergi kata possibility mane ma ah, wanyalo bedo kod sirikal moro? An aneno ni jo Jubilee nigi chance kabisa mar mondo oyiergi. Ochako yiergi. Koro yiergi. To Ibram ne yiergi ka nitie gik moko mondo gitim gik moko moriere. Yeah. To kaneno nyocha kata appointment ma jotim gi kien mar uh, directors Yeah. mag Parastatal, naneno ka wuodwa moro bende nomi lemo. uh, Tuju.
Yes. Mano timo ni bifuele gi. Yes, not only this one, the Mm. gima nobwoga yiero ni to niwacho nade gifuol gene ka chak duoge pech ineno ka ma e generation monego ema biri ema biri biri aweya weya mo koro gima gima gima naneno ni ng'ato kaka Rafael Tuju bende wuodwa ma bende bende wiye ler to gima wapenjore ni ka waneno jok ma noyier gin jok ma hikgi onego bed ni koro dhi retire. Mm. Mano nyiso nang'o? Ni digital government ni mm. koro gin koro gitiyo gi jo analog jiko ka tuju giri jiko mm. ka bufuli wakoni yeah. ema koro ti jiko ka former speaker mm. uh, marendi mare mm. giri maka e jok ma koro tiyo mm. mano nyiso nang'o ne sirikal oseneno ni yude mm. jok ma pod kijana yes. ok nyal gang'omiyo ok migi opportunity mm. Magi e gik mwa koro aneno ni ah, kara sirikal ni koro bedo mawazi vijana koro rang option moro. Mar ariyo awacho wach ma mibadhi. Yeah. Wach ma mibadhi sani koro kamoro amora polis koro kawo asoya ma koro dhi matek kabisa. Yeah. Ni koro sani ok ok kimigi asoya to nyaka bunde koro gigoyi. Kaka wach mokoro wawache ma loya William. Yes, Willy Kimani. Willy Kimani. Mm. En ja boda boda. Yeah. Mano tamre golo asoya. Mm. En mano ogo bunde bade. Koro kosego bu, uh, ogoye bunde, mm. tikawe itere e police station, tikawo ndaga mm. nyasore, tiketo kuome. Nikoro ang'ono, nikoro en gi makosa. Mm. Makosa ma ng'ani en ni notamore chulo asoya mi asoya ni polis. Koro mano e mane goyo bunde. Mage e mibadhi ma jo Kenya nyaka penjre ni to be mage gik mwadwaro e sirkal kose gigi ok wadwar e sirkal. Jubilee kodhi kamano ni asoya gitero mbele, Yeah. mibadhi gitero mbele. To an aneno ni jo Kenya nyaka go terms. Ngi be jogi be konyowa kose gikonyore ki ki gin. Ki gin. Mogik en kirango wach mar eh, bengi. Yeah. Kuonde mikane pesa. Mm. Kuonde mikane pesa jo Kenya kano pesgi kuro mm. to jo Kenya dhi kawo loan kuro. Mm. Koro loan ma jo Kenya kawo kunomi be warango ni interest rate mag charge be en interest rate ma ng'at ja biashara nyadhi kawo pesa gowi be timo ko biashara bichul nikech inwang'o ni interest rate sani inwang'o bank makawo matin mogik en 15 percent en biashara mane minya timo bi profit ma mari bed mang'eny moloyo 15 percent ka interest rate dhi malo mano nyiso ni jobiashara ok nyal kawo loan gihinyore to pesa ma gidwaro ni pesa ma gidwaro kuom bengi hmm. pesa ni en ma jokenya ok ni bank nigi pesa moro ma gikano ma thenge ma gigolo kamoro mopogore hmm. gin pesa jokenya ma kano guro to pesa ne ma koro giholoko jokenya ma kirango pinje mamoko inwang'o ni interest rate margi inwang'o dhi kata uh, 5%, 6%. 5%. Yes.
Mm. Wan ma marwa ni en 15%. Marwa en biashara. Kata 15 wacho na jara ganya. Asetemo rango ka wuogo ganda nitiere moko ma chajo nyaka 25%, yes, yes. moko 18, 17, 21. Iyudo ka ok en gima ikawe ti chalo ng'ama dwa ni iberi. Nikech idwa ni duoke moloyo ok onyal konyi. Emomiyo penjo ni to biashara mane ma ng'ato nyalo timo? Bunwang mm. profit mokalo 15%. Yeah. Gin biashara matin. Mm. Mage gik muwacho ni economy miwacho ni dhi maber ni. Yes.
Miwacho ni koro ka jogo kura sani kawuono. Mm. To wuono dhi nwang'o 68%. Ema nyaka wapenjre ni to kudhi bengi, kudhi kawo gope. Mm. Ukawe gi percentage adi? Yeah. Koso Uhuru ne okete aketa ne en beauty contest moro. Mm. Mage gik manyaka wapenjre. Min ma ma beauty contest kosen ma tiyo jopiny.
Erokamano Jaragenya, awinjo maber. Wach ni ruwet jiko maber. Wach mar hmm. wach wach man to jokod onego tim ang'o? Yes, awacho ni kapo ni nonro gi eki wacho kama en giwacho ni gima ne gidhiera go jaragenya ma ne awacho ni is a bit ironical kata en gi wach mataro en ni ere kaka inyalo nyisa ni ka jaragenya Ka in japuonj, iwacho ni japuonj to puonjo maber, to nyithindo ema gore piny. Wachno ing'e ni ok ane ka. Koro wat- wa- Mm. wadwoke kuma jokenya nya winjo maber Yes. ni wawacho ni driver ma mtoka Mm. ma matatu Eh, ber. to ber To kabisa gari to chomo kendo bugo. suo to usuewa maber Gari to dhi e bugo.
nito mtoka owuok nairobi Ah. wachiko mombasa Mm. Ni kanye eka mwawacho ni ah, wan to wadwa dhi Mombasa. Driver mariembo mtoka Yeah. to riembo maber kabisa. Yes. To waneno ka mtoka to chiko Kisumu. Wawacho ni driver ni Driver to ber driver ni kabisa. kendo ka waidho mtoka to driver ni mako wadidho mtoka. Yeah, yeah. To driver to chikudo Kisumu.

tochimo bugo ng'ama riembo gari ber to kodhi reverse to kata odhi mbele koro ni penjo ni to mondo ong'eri ne otimo yo machal nyaka genya una laita not kwetieko nyisa ne wach madhi nyime e piny mar Amerka moneno ka magina igoyo matek miwuoro e kind jorotenge kod eh, obila ma bende gin whites wach mieri ok ang'eyo maber to nyisa ne wach minene nade Ah, gima timore loka en gima rach kabisa. Mano gima iluongo ni extrajudicial killing. Yes. Ema nyocha bende wan go maandamano Kenya, Kenya Kenya. ka. Mm. Ok en gima ber. Ok gima lith ahinya ni Amerika. Gi- Sana sana githoro nego mana jorotenge. Jorotenge. Wazungu to ok gineg ahinya. Yeah. Inwang'o ni kata nonro ma Uganda otim, inwang'o ni yot ahinya mondo mzungu Mm. ma polis oneg jarateng. Jarateng. En wach marach ahinya. Mm. Ema nyoro paro wiye. Kijana moro ma jarateng Yeah. noneno ka gino tim- o- dhine marach kabisa Nikech Ne noneno- odonjone.
odonjone kabisa ne en kijana Yeah. ma be nose- nosepuonj gik Kaka mang'eny. itiyo gi magina. Kaka gi- kaka itiyo gi magina kendo nosepuonjre kabisa ma norite ta mondo otere e lweny Yeah. iluongo ni reservist Mm. koro be okawo magina koro ogore gi polis monego mang'eny kabisa Yeah. to nikech ang'o nikech gimiluongo ni racism Mm. ni mizungu kod paro ni ng'ama rateng' mm. en ng'at minya neg mm. nitie kaka niloso kaka iwacho ni the second amendment mm. moyie ni ja Amerika bedo gi bunde bunde no noyiengi mondo gibed go nikech nowach ni bwana seche moko sirikal nyalo dhi marach marach bunde ni koro ikmiyo mondo giker go gi sirikal mondo giker go gi sirikal marach mae gimineno ka koro gichako timo ni koro sirkal mm. man gi gik lweny mm. ok nyal ritowa koro wan kaka wan wabi wan gi bond mm. koro wabiro watiyo gi chik chan watiyo gi chik chan mane kaka neno en gima rach ahinya en gima rach ni mondo ineg ng'ato ma oonge bonde to inege anega ae sana sana polisi training momigi en ni onya baye goyi bunde mak negi to ma marwa ni ma en bunde ochikumni kori ochikumni wiyi ochikumni ng'utini en ang'o emomiyo ineno koro sani jo jorotenge be koro stop wuok wacho ah, ah. wabe wan mana dhano wabe wan mana ji nikech chikwa mar Amerika yes.

Sani jo jotenge wacho ni to preamble mondo ondik maber. Yes. Kare ok ti. Ok ti. Mano en wach marach ahinya. Mm. En wach marach jaragenya kendo ne okawo oganda mathoth ochak wacho ni to en ang'o matimore kwa dhi e pinje maoko to gin e the minority yes to lakini ok onego bed ni ikawo dhano ma Nyasaye ochwe mana kaka iwacho en bende en mana dhano kata bedo ni en ng'ama rateng' en ng'ama jarachar onego bed ni oganda duto imiyo luoro nikech ngima ma Nyasaye ochiwo Nyasaye emonego kayo. Mano emomiyo kata wach mane otimore juma mokalo chande mar Willy Kimani gi negi oganda mamako ariyo en wach malit ma nyaka sani eri piny mar Kenya nyaka warangi ni to wabiro dak e yo machalo nade. Wan kata u- ute fwambo pod wadhi nyime kod nyiso sirikal ni ok en gima kare kendo maendi en wach mwadwaro e adieri. Jatend migawo mar weche mag arita kwe Joseph Kaiseri, IG Boynet nyaka gimiwa ler ni to obila dak kod oganda e yo machalo nade. gin joma miyo mandet mar rito oganda nyaka gine ni oganda oriti ma ok ong'e ni to jalni eri en irite nang'o to jalni eri en irite nade kata kenya wachni mogik watieko chenro uh, wachna mogik en ni uh, adwa ni apare ane nonro moro yeah. ma polise ne timo kuom polis moro ma ne nyono wi ng'ato yeah. yes. ochopo kanyo mm. nyocha dhi e website ma ipoa yeah. To kaneno ka gi list gi. Adier jo rega nyalo ndo chande olal kure. Mane onyone jalcha ni luongo ni nyinge ne nitie besa ne luonge ka moro matunda nyinge ne nitiere kanye nonro e wuod ki wuod no ne ochopo ka website mar ipoa yes nyoro mm. karango to be ngano kes cha yeah. nochopo kuma nade yes kes cha cha orumo orumo orumo ok orumo hata aparo ni olal olal olal magi gik ma koro un kaka jo wambo gi kwe gi ke yes nyaka utim investigation to case chano chopo kama nade kose ji gora gora kamano police mana to nagi kamano mm. case murumo rumo mm. ngata ne to jaragani paro wachno nyaka warangi ni tadieri Wuod Kibera chande wach ne nogi kanyo. Weche mane odwa duogo bedo mbele ka mang'eny ma wiwa wil. Gima rach kodwa Kenya kae ni ka gimoro otimore to wach moro chak timore mapiyo piyo kae to wi oganda wil. Kamoro amora ma intie ma intie kuk mar wach kwarango weche go eko mag nono mabe nogol kod Ipsos kane wantiere kod jalony e weche mag uchumi Anthony Jaragenya. Geno ni oyudo maber Jaragenya goriti. Ah, akawo thuoloni makende, agolo ni orit jowinjowa. kendo ageno ni udhi mbele gi neno neno neno lolwe jok man gi biashara keluru gi lolwe mondo okenugo mondo jonag- jo- jo- jowinjowa magi nonagi mondo wadhi mbele gi timo biashara ero uru kamano Erokamano ahinya. Jeff Olomba ka kuku mar wach. Orite masane, kochako luonga gino.